Masikati akanaka mhuri yeZimbabwe. Muzuva ranhasi ndina madha vandinawo ndasanganawo kusango uko kwandanga ndaenda kundotema zvangu huni sezvo mazuva ano kuna magetsi ndanga ndandotsvaga kuti ndikwanise kutsvaga tsvaga zvehuni ndibike so madha vandasanganawo chiitiko changa chiitika changa chisina kunaka because vairatidza kuti vanga vachida kusiya mwana musango saka ndaona uchiitwa ichi ndikavatura ndikauya nawo saka muri vezimbabwe regai vataure ivo zvizere kuti chii chavatuma chii changa chakonzeresa kuti vasvike panguva yakadaro saka mother mungatsanangura zvenyu kuti chakutumai chaita kuti musvike pachiitiko chakadaro chii Eh, zvakanaka eh, ndingangoti zvinhu zvanga zvichiitika muupenyu hwangu ndingatoti zviri kutoitika muupenyu hwangu hazvina mira zvakanaka eh, changa chandituma kuti ndifunge kuda kusiya mwana musango kana kutoremerwa chaiko noupenyu toshawa kuti ndomuchengeta sei mwana wacho chikafu chete chaicho handina kuti ndimupe mwana kuti ndidyewo inini saka ndazongofunga dzangu dzazongofunga kuti ah zvina ndimbomusiya zve ndimbonomusiya musango hmm. ndionawo kuti ndingadini ko baba vemwana uyo vari kupi
chakaitika ndi baba vemwana vakanditiza ndine nhumbu ndakangovaonawo muno mujoni saka tikati ngangogarisana ndobva ndabata vanhu pamuviri vakangoona kuti apa mune pamuviri vakabva vanditiza kwavatoenda mune kwavakaenda nditoziva saka ini ndakasara ndega ndine nhumbu kusvika kuda zvaro ndaitoita zvekuenda kutipi vanokutipi makuziva mm, mm, kunoraswa zvinhu eh, ndichinononga ndainonga mapepa oh, ndozvandaitengesa ndaitengesa mapepa andainonga ikoko ndichionawo zvimari ndinonganonga zvihembe ndichitengesa ndichionawo zvimari manje pandikazvara manje handina kunge ndazokwanisa kuti ndichiinda kuti ndinononga noda kwemwana nokumusiira mwana ndanga ndisina kuti ndine kucresh naye mari yacho yanga isingachatokubatike saka zvinhu zvanga zvandiomera kusvika mm. pari nhasi tobva tobva zouya fungwa yekuti zviri nani ndingomusiya musango
Komanda eh, ko hama dzemurume manga musina kana munhu one wamaiziva here hama yake kana kuti shamwari shamwari dzake zvekuti munokwanisa kunge muchitsvagawo kusvika mazosanganawo nehama dzacho ah, zvehama tasati tamboenda kumusha tese takatongotanga tongogarisanawo munhu mm. machitangosanganawo munhu Hey, akura zvakadii mwana? Ane seven months. Mm.
Saka pamakatanga kuremerwa anga akura zvakadii? Ndingangoti kubva zvandikangozvara. Mm. Kuti ndiende kuti kwacho ndasingachaendi everyday. Because mari yacho yanga ndasingachanyanyi kubata mari like Kuti ndingakwanisa kusiirawo kupawo munhu anenge asaona mwana wangu kana kuti ndipewe kumacresh mari yacho mm. yange yakutondiremera kuti ndiwane ah, zvakaoma saka imimi changa chanyanya kukupindai like munjere dzenyu zvakasvika pakuti mungati mimi maakusiya mwana zvanga zvanyaya kuita sei chainga chanyaya kunetsa manga mune pfungwa yekuita sei mushure mekunge masiya mwana Pfungwa yamanga munayo yanga iri kuita sei? Ndingangori pfungwa yandinayo ndeyekutoti ndandichitoona kunge ndikatosiya mwana zvinhu zvingandirerukira pakuti pane zvimwe zvinhu zvekutoti iyezvi nyange ndikati munhu akati anondida mm. hazvitomboiti ah, zvindigari naye inoda kwemwana orit saka in other words its like kuti manga muchida kuti murerukirwe pakunge maakutsvagawo umwe munhu wekudanana naye because munenge musina mwana eh,
pakutochengeta kuzvichengeta ndozoshayisisi because ndiri ndega ndandichiona kuti kana ndiri ndega ndokwanisa enda kuti piko yacho everyday then ndisinawo macost ekuti mwana ndazosiyira ani haa zvakaoma mhuri yezimbabwe ndo chiitiko chaitika kunoku ichi chiitiko chinorwadza chinosiririsa hama dzadiwa zvakaoma right mother eh, mimi rubatsiro rwamukada nderwupi sezvo eh, ndakuwanikidza iwo makuda kusvika pasituation yakadai mungada rubatsiro rwakaita sei nekuti panapa Pane vanhu vakati wande vanonzwa ende vanhu vanofollowawo peji rangu rineri saka rubatsiro rwamungada rwakaita sei kuitira kuti mubatsirikanewo musasabatwa futi e, nemweya wekuda kuzosiya futi mwana musango eh, ndinoda hangu basa nokuti ndikaona basa rekuti ndine ndichinda nemwana wangu zvisingazodi kuti ndi ndise mwana kucreshi ichi chii mm. eh, ndinorida nekutovawo nechikafu chaicho mumba mm. ndione mwana wangu chikafu chake chazini wacho because zvinhu zvatondiomera saka ndatopindwa nemoyo ndatopindwa nemoyo kuda nomusiya zvakaoma mm. mother chirega zvenyu kuchema mwe wenyu wanga usingazorwadze here tasai mwana uyo akutanga kutokambaira achienda ende akutanga kutoitawo nyaya zvekuti munotovaraidzikawo apo neapo handiti Handingaoni panguva iyoyo pfungwa dzandanadzo handizivi maybe ndaizorwadziwa hangu ndamusiya panguva iyoyo ndandichinona kunge ndiyo option yakatonaka iyoyo yekuti ndingomusiya hangu ndione kuti ndoita sei ndiri ndega ndisina mwana ya zvakaoma zvakaoma mother zvakaoma ah zvisinei ndichaposta vhidhiyo renyu eh, sezvamataura izvi eh, mungadzokora zvakare here kuti rubatsiro rwamungada kumhuri yezimbabwe rwakaita sei because vamwe vanhu vakauya nenyaya dzavo dzakadai vanokwanisawo kubatsirika vanobatsirwawo then vobatsirika musati mapindura zvenyu kuchechi manga muchienda kuchechi here Okay. Hey. Alright mother, chiregai zvine kuchema, chiregai zvinowanika muupenyu zvinowanika. E, mashoko ekupedzisira mungada kuti chii zvenyu e, maererano nerubatsiro rwamungada kumhuri yeZimbabwe.
ndingangoti mhuri yezimbabwe vakandiwanirawo chikafu chemwana hmm. nechangu chaicho chaicho hmm. ndogona mberukira nerent izve zvinodzi wapera handina kana sendi handina kana pekutangira hmm. ndo zvimwe zvanga chitonditemesa musoro so ndikada kuti ndiite kuti ipi ndipisire munhu mwana handina kana mari yekuti ndibhadhare